Патшалӑх пулӑшнипе ал-ура ҫавӑрса яракан фермерсен йышӗ республикӑра ӳссе пырать. Красноармейски районӗнчи Именкасси ялӗнче пурӑнакан Леонид посадки дегранта тивӗҫнӗ. Вӑл ӗҫе пуҫӑнакан фермер программӑна хутшӑннӑ.
Леонид Иванович мӗн ачаранах ял хуҫалӑхӗнче вӑй хунӑ, ферма ертӳҫинче тӑрӑшнӑ. Колхозсем саланса кайнӑ хыҫҫӑн килти хушма хуҫалӑхне аталантарма пуҫланӑ. Малтан сакӑр-сорок кӑна усранӑ пулсан Халӗ фермӑран ик ҫӗре яхӑн пуҫ. Килте малтан ҫав Романский сорсе илсе ятӑмӑр та пӗр. Ҫав Романский сорсенчен малтан путеккесене хӑварса пырса поголовье ӳстертӗмӗр. Кайран Куйбышевский порода илсе пӑхрӑмӑр. Вара вӗсемпе ӗҫлеме пуҫларӑмӑр та вот халь. Кайран выляса илнӗ хыҫҫӑн Самарский облаҫран илсе килтӗмӗр. Вӑтӑр сакӑр пуҫ
Конкурса хутшӑнса Леонид Посадский миллион та сакӑрӑн пилӗк пин тенкӗ ҫӗнсе илнӗ. Унпа Самар тӑрӑхӗнчен ӑратлӑ сырӑхсем кӳрсе килнӗ. Улт-ҫӗрхех пилӗк тенкӗпе трактор туяннӑ. Мӑшӑрӗпе хӗрӗ пӗчӗк пӗчӗксене пӑхаҫҫӗ, вӗсене чир ересрен асӑрхаҫҫӗ. Ывӑлӗ ашшӗне техника енчен тата ферма ӗҫӗсене йӗркелесе пыма пулӑшать. Ну, халь
государство пулӑшнипе трактор илтӗмӗр уже ҫулма. Эпир ворошилка илтӗмӗр. Ворошилкине те хамӑрах уже тӑватпӑр. Машинсем пирӗн унчченех пурччӗ. Турттаратпӑр. Халь пресне тепӗр ҫул илсен ӗнтӗ тоже кредит илмелле пулать ӗнтӗ. Ҫӗрсем халӗ пока ҫитмӗл гектар. Атте пирӗн хӗрӗх тӑхӑр ҫуллӑха арендӑна илчӗ. Лайӑхрах ҫӗрӗсенче Халӗ пока курӑк ҫулса илетпӗр, анчах та пӗтӗм йӗркеллӗ пулас пулсан малалла кишӗр, кӑшман, тушӑ лартса илес кӑмӑл пур сурӑхсене хӗлле ҫитерме, чтобы сӗт лайӑхрах пултӑр тесе. Фермӑна ура ҫине тӑратсан ялта хушма ӗҫ вырӑнӗсем те пулӗҫ. Хальлӗхе Леонид Иванович ытларах ҫемьепе пӗрле тӑрӑшать. Ӑратлӑ сурӑхпа ӗҫленин усси ытларах. Калӑпӑр, Куйбышевский ӑрат ҫулталӑкне сахалтан та пилӗк путек тӑвать. Вӗсене сӗт ҫителӗклӗ пултӑр тесе посадскисем качакасем усраҫҫӗ. Ку выльӑх сӗчӗпе путексем хӑвӑртрах ҫитӗнеҫҫӗ тата выр хӑрӑмӗ лайӑхрах ӗҫлет теҫҫӗ посадскисем. Сӑмах май, сурӑхсене мӗнле апатлантарнинчен те нумай килет. Хальлӗхе сурӑхсем пирӗн кашни пуҫа пилӗкшер грамм пилӗкҫӗр грамм сӗлӗ паратпӑр кашни кун пуҫне. Вӗсен каҫпа киле илсе пырсан кил картинче вӗсен яланах тӑвар пур. Район администрацийӗнче фермерсене аталанма пулӑшакан патшалӑх программисен пысӑк пӗлтерӗшне палӑртаҫҫӗ. Ҫак тӗлӗнчен пирӗн район территорийӗнче ял хуҫалӑх организацийӗсем выльӑх-чӗрлӗхпе уйрӑмах сурӑхсемпе ӗҫлесе пыман. Икӗ пин те вунпӗр ҫулта ҫирӗм тӑххӑрмӗш сентябрьте Кабинет министров постановление кӑларнӑ. Ҫак ял хуҫалӑхӗнче хресчен хуҫалӑхсене малла аталанса аталанса кайччӑр тесе. Ҫавна кура эпӗ пирӗн районта хамӑр администрацине тӑватӑ хресчен хуҫалӑхӗнчен заявкӑсем килчӗҫ. Вара ҫав конкурсра республика шайӗнче пин район, пин район районтан ҫак кранта Повстанский Леонид Иванович ҫӗнсе илме пултарчӗ. Пирӗн ҫак поселенинчен те пӗрремӗш ҫак фермер хресчен хуҫалӑх аталанса пыни пирӗншӗн, районшӑн вӑл питӗ лайӑх. Эпир уншӑн савӑнатпӑр. Ҫак программӑпа районта тӑтах ӗҫлесшӗн. Мӗшӗтессин правительство ҫак фермерский хуҫалӑх тӑтах аталанма условисем туса парать. Эпир малалла та Документсем хатӗрме яланах пулӑшма хатӗр.
Ҫитӗнӗвӗсемпе Леонид Иванович курнӑҫланма юратмасть. Ҫитес хӗлле ывӑлӗпе ашшӗ ҫӗнӗ ферма хута ярасшӑн. Унӑн кӑшкарӗ хатӗр ӗнтӗ, тӗрпе урайне витмелле. Пуласлӑхсем пысӑк-ха, шутлатпӑр эпир тем те. Ферма строительство пӑклӑ эпир ҫак юлашки пӗр-ик ҫул хушшинче пӗр пилӗк ҫул пуҫа ҫитересшӗн сорсен. Амалла тата ӳстересшӗн. Поголовьев нумайрах пулсан хамра ӗҫлеме ҫӑмӑлрах. Унсӑр пуҫне Леонид Подсадский сурӑх ҫӑмне производствӑра усӑ курас, Германири ӗҫтешӗсем патне вӗренме кайса килес тӗллевпе пурӑнать. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Елена Иванова, Елена Михайлова, Владимир Сергеев.